Hello guys so welcom welcom to another video di ba papia cu vi bo mesa anto awe nos ta be papia di placa mi tema fucking favorito mi stima papia di placa I love money you know y a todos sabe ami tin un fucking fabulous relationship cu money anto bra. Bo sa, nos tin moto for stream of ems con baby. Dus ora mi kier a share cu bosnan pasobra tin biaha mane hopi hendenan ta mane, hendenan cu ta cerca di mi of cu despues cu tempo nan ta siña conoce mi, nan ta mane, Unda, con bo por afford bo lifestyle? Unda bo ta saca placa? Bla bla bla. Caminda cu hopi bes hendenan nos sa cu mane, por di hopi young, Mi tata ganando hopi sen. Mane, foi ora mi tata tin dies ocho, m'a cuminsa gana mane un salario mas halto cu minimum loan, cu tabata casi mane mil nuebe shen pa luna, dus ocho shen, nuebe shen pa quincena. Anto despues d'esey m'a subi pa cinco mil, pa ocho mil pa quincena. Anto ra, esey tabata ta cu binti aña, m'a cuminsa gana letterlijk practicamente dies mil pa luna. Y mi tata tin mane. Sugar daddy san shit anto nan tato na mi regalo nan tato cumpra tas Louis Vuitton tur e cos nan ki pa mi anto ami no ta un che cu ta mane worry pa tin esai dus mi tato ta bende tur e cos ne dobele prijs anto traha mas sen pasobra bo sa aki banda nos ta gusta sin dus mi ta bay share cu bos nan mane con mi a cambia mi energia anto mi perspectiva cu placa pasobra e realidad ta mi no a cuminsa traha mas duro Òf mi no sakrifiká mi mes òf hasi mas kos. Úniko kos ku mi a hasi ta kambia kon mi ta pensa di plaka, kon mi ta mira plaka, ke ku ta e relashon ku mi tin ku plaka. Anto bra, tur esei a kuminsá poi hopi yòn, manera mi a splika den mi video anterior, kaminda ku mi tata tin dos famia, un riko, un pober, anto mi tata wak kon kada un di nan, nan relashon ku plaka. Anto kon diferente nan relashon ku plaka del ta? Anto dor di e diferensia ei den nan relashon ku plaka? S, Mi famia riku semper tabatin plaka. Semper nan tin plaka, sponsor. Manera mi ta papiando bosnan manera di tempo di karnaval, ora ku ta karnaval nan tabata tin kahasnan, kahasnan di Heineken, Budweiser, Aruba Trading Company tabata sponsor nan. Manera, bo sa, s, Superfood. Toto sponsor nan madam Jeanette nos ta papiando real money deal bo sa kimin ke men anto para kaminda ku mi famia pober semper nan tato struggle semper nan ta tur lunga nan tato ta mane nan tato djis letterlijk traha pa paga debe anto nunka nan tato ta tin plaka semper nan tato ta mane fiando plaka pa nan por tin extra plaka anto dor di observa e dos nan ki mas siña wak ku mane. Hon, tur, ma wak ku manera pasó. E diferensia ta, tur dos tau ta traha, tur dos tau ta tin mesun binti i kuater ora, tur dos tau ta tin e mesun tempu. Dus kiko ta hasi e un tin mas plaka ku e otro? Anto ora ku mi a sinta opservá nan, tur kos a kai bèk na e relashon ku nan tin ku plaka, kon nan ta mira plaka, nan perspektiva, nan energia, kon nan ta drai ke sèn. Anto einan ta caminda cu ami a cuminsa skibi pa mi mes, mi ta manera ok, ami ke tin hopi fucking placa. Ami no sa semper mi a sinti cu mi tin hopi placa pero mi kier a tin mas. Antobra mi di con mi ta bay haci esaki? Con mi ta bay haci esaki cu mi mes? Antora mi a cuminsa na cambia mi idea anto mi perspectiva cu placa. Antora e prome cos cu prome mi a haci ta puntra mi mes, Anto esaki ta locual cu mi kier pa bo haci pa bo cambia bo relacion cu placa? Puntra bo mes, Kon bo mayornan a influensiá bo relashon ku plaka? Pasobra pròksimiti ta afektá. Kiko mi ke mente esei? Bo sa e dicho ei ku nan tin, Bisa mi ku ken bo ta anda, anto mi ta bisa bo ken bo ta? Den e dicho ei nan tin hopi bèrdat. Mesn kos e ta bin pa bo mayornan. Si bo ta bin di un famia ku no sa kon pa dil ku plaka, ku ta struggle pa dil ku plaka, ku semper nan ta hustle, sakrifiká òf hasi tantu shit pa plaka pero tòg nunka nan no tin plaka, ora abo tambe dor di opservá nan, esei ta bo mundu, esei ta lokual ku bo ta wak as a child, as a, bo sa komo mucha, si ta esei ta lokual ku bo ta wak. Esei ta locual cu bo ta bay pensa ta e realidad. Esei ta locual cu bo ta pensa ta bay ta e opcion. Ami, danki Dios, mi tabata tin dos mundo. Dus, mi tabata tin, dor cu mi tabata tin e dos mundo ei, mi por a sinta cuestiona dicon si ca un e tabata mas facil anto si ca e otro mas dificil. Dus, e nan ta caminda mi a sinta cu mi mes anto mi a pensa, Kico ta e ideanan of e perspectivanan Ku mi mayornan a na mi disen. Anto un di nan tata ta ku plaka nunka ta yega, ku bo tin ku traha hopi duru pa tin sen, ku ta imposibel pa bo ta riko òf tin pa bo tin hopi sen, ku solamente hendenan riko so tin sen, ku e úniko manera pa bo tin sen ta hasiendo kosnan ilegal òf kosnan malu. Esei ta e ideanan ku mi haña di mi mayornan disen. Paso esei ta locual con nan tata pensa di sen, anto esei ta con nan tata mira y trata sen. Dus inconscientemente ami tambe a adapta e ideanei. Pero despues ora mi tata wak mi famia rico con nan tata drai cu sen, mi tata tin tempo, Falta tin tempu di kuestioná e ideanan ei ku nan tin, pasobra e famia riku no ta ta pensa asina. Nan no ta tin idea ei, nan no ta tin perspektiva ei. Nan ta ta pensa ku plaka ta bin fásil, ku plaka semper ta disponibel. Tur kaminda ku bo drai tin plaka, anto ku bo por flip kiko ku ta, anto hasia den plaka. Kiko ku ta, tur e skillsnan ku bo tin, e knowledge ku bo tin, bo beyesa, Bo esencia, bo personalidad, tur esey bo por cambia hacier ta den placa. Esey ta un tema pa otro dia. Pero a nan tata tin e idea eynan. Dus ora pa ami por a cambia y mehora mi relacion cu Sen, ami a cuminsa puntra mi mes esey. Puntra mi mes, kico ta e ideanan of e perspectivanan cu mi a adapta di mi mayornan di Sen? Mi cuminsa skibi tur esey. Skibi tur e storianan cu ta bin, skibi tur e ideanan, tur e cosnan cu mi tata a yega bisami, tur e cosnan cu mi mama a yega bisami, con mi tata mira mi mama wak ta trata draai cu seen, con mi tata wak mi tata draai cu seen. Anterdeses puntra mi mes, Ami ta kere ideanan ki? E ideanan ki ta yudami? No. Esey no ta e storia cu ami kier tin. Esey no ta e idea cu ami ke tin. Dus esei tot e momento cu ora cu mi a buta nan den papel anto mi por a mira nan, e nan ta camina mi por a refleha y wak cu mane e ideanan ki no ta bay yuda mi ta fucking rich. Dus mi tin cu cambia e ideanan aki. Dus bo tin cu cuminsa prome na bo mayornan, pasobra anan ta e personanan di mas cerca di bo, nan ta e prome ehempelnan cu bo ta wak. Y tin un miyon ehempelnan awo online di hendenan haciendo shen mil pa luna, tres shen mil pa luna, tanto shit. Pero bo mester surround bo mes ke tipo di hende nei, paso ora cu bo wak esey, bo ta bay bo ta bay por cuminsa sinti manera e ta posibel pa mi, mi tambe por haci'e. Anto pesey mi ta ota bay mas na e famia cu sen, pa mi por ta mas den e proximity ey, pa mi por ta mas rond di nan. pa mi por observá nan, siña di nan, observe, anto si nan apliká. Dus esei ta lokual ku mi kier bo hasi. Dus si bo ta rònt di hendenan ku kada ratu ta keha di plaka, e úniko kos ku nan ta hasi ta keha di plaka, bisa kon plaka no ta sufisiente, kon misa kiko, kon, like, leu mai dil ku hende ni, leu mai papia ku hende ni, leu mai. Tin conversacion cu nan no papia ni di placa cu nan. Pasobra kico ta pasa? Nan ideanan ta bay afecta con abo tambe ta bay pensa di placa. Y si abo no pensa mesun cos cu nan, e ora nan ta bay mira bo manera diferente of algo straño. Y si abo kier level up, anto bo kier traha mas sen, bo no por bay ta rond di pessimist. Bo no por bay ta rond di hendenan cu ta pensa baho di placa. Pasobra placa no ta bay kier bina bo. Un otro tambe ta, ora ku bo kabi hasi esei, kambia e storia. Dus ora ku bo kabi realisá kiko ta e ideanan, kiko ta e storianan ku bo adaptá di bo mayornan òf di bo wela òf di bo welo, whoever ku a kria bo, ora bo kabi skibi tur esei an ta wak e situashon, puntra bo mes, Kiko ta e storia òf e idea ku abo, awó, kier pensa òf tin di plaka? Ami a bisa ami no ta bai presinta ami ta pensa ku plaka semper ta disponibel pa mi ku mi por flep kiko ku ta anto hasil aden plaka tur kos semper ta den mi fabor tin miyonesnan triyonesnan disponibel pa mi den mundu kada bes ku plaka a bin na mi mi ta enjoye. mi ta disfrut'é. Mi no ta mira plaka manera ai mi tin ku ward'é anto mi tin mi tin ku spar'é anto mi no tin ku gast'é den nada, no. Si tin algo di bera ku mi èg tin gana hasi òf mi èg tin gana kumpra pasobra mi ta sinti ku esei ta èg hasi mi sinti bon, hasi mi sinti great, hasi mi sinti excited, mi ta gasta plaka riba dje anto mi ta kumpr'é, anto mi ta hasi'é. Ku e pensamentu ku si mi hasiel, E plaka lo bin bek seka mi dòbel. Paso plaka ta gusta bai kaminda ku e ta apresiá, kaminda ku e ta wòrdu balorá. Dus, manera mi a bisa bos nan den e video anterior, kambia bo perspektiva dor di pensa kon bo ta mira plaka. Si bo por mira e manera un persona, kon bo ta trata e persona aki? Bo ta chip? Bo ta pichiri ku nan? Bo ta, bo, bo ke skonde nan, bo ke isolá nan, bo ke spar nan, bo ke buta nan bou di bo fòking kama? Òf bo ta apresiá nan, bo ta balorá nan, bo ta disfrutá, bo ta sinti bon kada bes ku bo gasta sen? Pasobra esei tambe ta otro kos. Ora ku mi ta waha henda nan gasta sen, tin biaha nan ta gasta sen ku asina mal energia, ku asina bad vibe. Kaminda ku si bo pensa, Kada bes, mane, ami, ami, ami a ègt kambia mi perspektiva asina dipli ku kada rata ku mi gasta sèn, mi ta pensa plaka aki ta bai bin bèk tripel. Dus p'esei mi no ta ni wòri si mi gast'é, pasobra mi sa bèk e ta bai bin bèk tres biaha mas. I kada rata ku mi swipe, mi ta bisa esei den mi mes, mentalmente mi ta mi ta mi ta exercise e koi. Anto bo tin ku hasi mesun kos, pasobra bo tin ku kambia e relashon ku bo tin ku plaka, pa mas plaka por bin na bo. Dus ora ku bo disidí kon bo ta bai mira plaka, kon bo ta bai pensa plaka, apliká tur esei. Aplik'é den bo dia dia. Hasi cosnan cu ta haci bo sinti manera rich. Anto esey ta un tema pa otro dia, pero mane si bo sa cu bo ta bay bo ta bay cumpra cuminda, anto kisas cuminda ta caro, mane kinan na Hulanda cuminda ta fucking caro. Bo ta keda corda mi bay tienda mi ta bay sinta, ay no mi no tin di cumpra e cochi pasobra e cochi ta caro, pasobra e cochi ta dimas. No, mi ta bay cumpra cu intencion e cochi ta caro, pero e ta bay ta bon pa mi salud, e ta bay ta bon pa mi mes, mi ta bay sinti great. Esei ta perspektiva. No ku mi ta bai gasta sèn, anto ora mi ta bai pensa, Ai, e goki ta karu, mi no ke gasta muchu sèn, la mi kumpra konan barata. Bo por kumpra konan barata, no tin nada malu ku esei. Pero no bai keda sin kumpra e kosnan ku bo mester djis pasobra nan ta karu. Pasobra einan kaba bo ta afektando bo relashon ku sèn, ya kaba bo ta bisando sèn indirektamente Mi no ta aprecia bo, mi no ta gasta bo, anto bo ta dunando un low energy. Dus si bo a placa manda un persona, anto e persona aki ta bisando bo, bo tin cu cumpra cuminda pa bo por sobrebibi. Pero ora bo bay cumpra cuminda, bo ta sinti malu, bo no ke cumpra cuminda pasobra e ta caro. Bo ta kere cu e placa ta bay kier bin bek na bo? No. Pasobra ta pensa mi no ta bai bai seka dje, pasobra mi sa ke no ta bai kumpra e kosnan ke mester. E ta bai trata mi manera cheap. Pero si ora bo kumpra ku bo pensa, e ku ke ta bai ta bon pa mi salud, mi ta bai sinti great, bo ta mira e den un perspektiva kaminda ku bo ta hisa bo vibrations. Era plaka ta bay bin bek na bo y bo ta bay gast'é mas cu un placer en bes di gast'ele manera cu ay mi miho mi no haci esaki miho mi no haci esey. Paso era si ami si mi ta inviting ban bisa plaka ta un hende right esta ami ta mira plaka mane un hende anto mi ta inviting un hende na mi cas and mi ta cumpra cosnan mane bo sa cuminda cu cobosa pa mi ofrecenan. Ki mi ta bai hasi? Laga nan bin anto djis ofresé nan awa? Bo ta kere ku siguiente biaha nan ta bai kere bin bishita mi? Si e úniko kos ku mi ta ofresé nan ta awa ku kònfleks sin lechi? No. Pero si ora ku nan bin mi ta invertí i mi ta kumpra bebida, kuminda, kiko kiko, ora ku plaka bin, e ta bai enjoy e kuminda, e ta bai enjoy e bebida. Anto di dos biaha ke bai bin, e ta bai bin ku mas friends ku e otro plakanan tambe. Anto ora ta mas plaka pa mi tambe. Dus, puntra bo mes, Kiko ta informa, kiko ta e relashon ku bo tin ku plaka ku bo mayornan a influensiá? Kiko ta e storianan, kiko ta e ideanan, kiko ta e perspektiva, kon nan a mira plaka? Anto despues puntra bo mes si e ideanan ta sirbi bo, si e ideanan ta yuda bo, si e ideanan por hiba bo unda ku bo kier ku plaka. I si no, kambia nan. Anto kambia nan, anto puntra bo mes, Oke, kiko ta e idea ku ami ta disidí di tin awor aki? Kiko ta e perspektiva ku ami ta disidí di tin awor aki? Anto shift bo mind. Shift bo mind. Paso tur cos ta mindset. Pa mi tur cos ta cuminsa na mindset. Pero mane ami acorda mi a bisa mi tata cu mi dies dos aña joking. Mi dice mi ta bay traha mas sen cu bo. Anto mi ta bay aba ta haciendo minimum lo ami ta bay haci mas cu minimum lo. Letterlijk dies aña despues cu mi binti un mi tawata haciendo triple. Mi tawata haciendo mas cu minimum lo pasobra mi tawata ganando basi dies mil pa luna. I mi tata siendo mas sèn kuné. Dikon? Pasobra kambia mi relashon ku plaka, mi a disidí ku ami meresé mas i mi por tin mas. Anto mi a disidí ku mi no ta bai tin e mesun perspektiva òf ideanan ku e tin di plaka. Pasobra wak unda esei a hib'é. Anto esei no debí da ni e lèvel di sèn ku mi ke tin. Dus si ami ke tin algu mas òf algu diferente, Mi tin ku kambia kon ami ta pensa i mira e situashon, pa asina e ta den mi fabor pa ami por hasi mas. I sin sakrifiká òf traha duru òf hasi tur esei, paso tur kos ta mental. Dus, esei tabata mi video, anto mi ta wak bosnan den e siguiente.